איז בארדער צו תפילה, דאס איז נישט עפעס אזא שרעקעדיגע ווארט ווי מענטשן קוקן עס אן, ווי מאכט מען עס, ווי פארט מען, ווי גייט מען, ווען מאכט מען בענקערס בארדערס, ווי טוט מען עס, ווי מענטשן קומען באזוכן אין שטעטל זומער, בחורים זענען דארט, ווי מאכט מען עס בארדערס, אין וואסערע וואלד, ווי גייט מען, איז בארדערס, אזוי פרעגסטו א מענטש, ווי אטעמסטו? ווי אטעמסטו? ווי רילעקסטו? ווי זיצסטו? ווי איך טרעף א בענקל איך קען מיך אוועק זעצן כאפ איך א שטיקל טשיל, כאפ איך א שטיקל א ברעיק אפילו פאר א מינוט, איך ריר מיך אפ, איך אטעם, איך פיל אן מיינע לונגן, און איך זאג שוין ארויס שקויעך אייבערשטער פאר מיין לעבן, און איך בעט דיך הייליגער באשעפער העלף מיר, ס'איז מיר נישט גרינג אינדערהיים, העלף מיך זאל וויסן, העלף מיך זאל טרעפן די ריכטיגע וועג וויאזוי אומצוגיין. זאכן מ'הייבט אן ווערן חילוקי דעות אין שטוב מיט קינדער וויאזוי מ'ברענגט אויף קינדער, איינער האלט מ'דארף גיין מער שטרענג און איינער האלט מ'דארף גיין מער ווייעך און און און וואס א אמת? דארף האבן ביידע, דארף האבן ביידע צוזאמען, אבער ניין! ס'איז צו שטרענג, דו ביסט צו נאכגעביג און דו ביסט דארף שוין א קנס, מ'דארף שוין א עונש און איינער שפירט ווי די אנדערענס וועג איז ממש א קאטאסטראפע, דאס דאס קען נישט ארבעטן, די ביסט די מ'גייט פארלירן דעם קינד, און ווען זאל איך אנהייבן טענה'ן מיין ווייב וועל איך פארלירן מיין ווייב אויכעט, שוין איך האב די חיות איך קען גיין אין א זייט און זיך גוט אויסוויינען צום אייבערשטן רבונו של עולם וואס טו איך דא, איך מיין די וועג איז נישט נישט כדאי מיטן קינד, מ'וועט פארלירן דעם קינד, מ'איז צו שטרענג מיט די קינד, מ'איז צו ווייעך מיט די קינד, מ'איז צו אהער מיט די קינד, און וואס טו איך דא מיט מיין ווייב, רבונו של עולם איך האב א מתנה, וואס באדערט דאס, איך קען יעדע זאך.

ער מיינט דיך נישט, איך שפיל דיך פאר אים, אז איך קום און איך גיי, איך האב, וועם זאל איך עס דערציילן? דעם אייבערשטן, דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, העלף מיך, איך דארף ארויסגיין פון מיינע חובות און דערזען אז דו זיינס שטארק אין דעם. מענטש איז שטארק אין עס באדערט דאס איז תפילה פאר זיך, און ער בעט אויף דעם, נאכאמאל און נאכאמאל, פארשטייט זיך מען דארף עס בעטן מיט רחמים, מען דארף עס בעטן מיט רחמנות, מען בעט נישט, מען רעדט נישט צום אייבערשטן מיט עצבות און מרה שחורה,

איך האב געהאט א זיכער נאך קיין אזא גרינגע יאר ווי די האב איך נאכנישט געהאט, און איך איך בין עס אלעס תולה פאר רמות ראש השנה, איך בין געווען ראש השנה נאמן, און ער האט מיר געהאלפן, די שווערע טעג וואס איך האב געהאט, עס איז נאך א מזל איך בין געווען אין אומאן, נאך א מזל איך בין געווען אין אומאן, פארשטייסט, אזוי זאגט מען, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן ווי זענען מיינע תפילות, נא נא נא נא נא מען רעדט נישט אזוי, מען רעדט נישט אזוי, איך בעט נאכאמאל, אפשר דארף איך טוישן די טאן ווי אזוי איך רעד. אפשר דארף איך עס בעטן מיט רחמנות, אפשר דארף איך גיין יעצט איבער בעטן דעם אייבערשטן און זאגן עם סארי אייבערשטער איך רעד צו שארף, אפשר דארפסטו מיר דן זיין לכף זכות, איך בין פארווייטאגט און בפרט ווען עס איז דא עניות, נישט דא וואס אריינצונעמען אין מויל, איז קענסטו דאס אויך זאגן פארן אייבערשטן, אייבערשטער אפשר רעד איך צו דיך אזוי, איך האב נישט קיין מח ווי אזוי מען דארף רעדן צו דיר, איך האב נישט קיין וועג ווי אזוי איך דארף רעדן צו דיר ווייל איך בין שוין אזוי איבערגעריסן די מח, אז איך קען שוין נישט טראכטן, ס'גייט אויף מיך אריבער אזעלכע שווערע שווערע שווערע טעג, וויאזוי ברענג איך אהיים געלט פאר מיין ווייב, איך זיץ באדערט דאס איז תפילה.